Ghana foɔ me kyɛ obi biara ɔbɔ ade nyankopɔn nte nanum nkyerɛ obi biara mu Ghana foɔ akuafoɔ mu nia teeteeteeteete aduane no ne no nɛ bɛ boa yɛn teeteete aduane no

Ne ne ne man nyale Ghana foɔ kuafoɔ Mu ni atete mu ni adua tete Tete aduane no na ɛno na ɛbɛboa yɛn Na ahoɔden wɔ mu ɛhɛn Ghana foɔ kuafoɔ Mu ni atete kookoo no na mo nyae abɛɛfo kookoo yi na ɛmmoa yɛn Mu ni atete aburo yi na mo nyae abɛɛfo aburo yi Bunia tete bankye no, tete ntoosi, tete mako, tete gyeene, kwansu saa, mankani, bayerɛ, munya tete deɛ no na munya agric agric deɛ no a moakɔfa aba no uhmm a wodua a n'aba no koraa wopɛ wonsan ntumi nnua bio agyesɛ ɔsan akɔtɔ foforɔ na wasan aba ayɛ dɛn aba abɛdua ɛhɛɛ nti ɛmena so sɛ sankɔfa wɔ yɛn ti nti Ghana akuafoɔ monsan nkɔ nkɔfa ɛyɛ saa na ɛteɛ Abɛɛfo die yi ɛde yareɛ yi ɛma yɛn. Woahu sɛ esuakora abɛɛfo adua yi esuakora no aso ɛbɛtwe aso bebree ɛhɛɛn. Bisa sɛ deɛ ntia. Aba no ɛyɛ aduro anaasɛ kɛmika na wɔde hyɛɛ no. Aduro biara so yɛ tumi anaa kɛmika biara so ɛyɛ dɛ ɛyɛ tumi anaasɛ force ɛhɛɛn. Nti ɛyɛ doo na ɛhyɛ aduaba no ma efifi ntɛm no. ɛna ɛsan ma enyiiɛ no epueɛ no ɛna asan bɔ no spray spray nso yɛ tumi anaasɛ force wosan bɔ no spray ɛna enyiniiɛ nti ne nyinaa de force force force force force ɛna enyini anaasɛ ɛde ɛnhyɛ ɛna ɛde enyini nti aduane no a ɛba sese no ɛde ɛnhyɛ na enyini mɛko a ɛnso sɛ nka ɛde enyini mhm na ɛde ɛnhyɛ Aso no wo bɔ no spray spray na ɛso ɛyɛ nhyɛ na ade ma no no na a wa hyɛ no saa dɛn aso na sɛ ɛso wie a na sɛ wo kɔ tena wo di a saa nhyɛ no anaasɛ force no anaasɛ tumi no aduro no tumi no ɛba a wo deɛ mu a sɛ na ɛba abɛyɛ wo sɛdeɛ aduaba no ɛyɛ ketekete a aduro no hyɛ no no mɛfifi yɛn a ɛso yɛ no, saa ara nso na ɛba abɛhyɛ wɔ body no mu, wo wedeɛ no mu. Nti wosɔ akora a na waso di, wosɔ akora a na ɔyɛ dɛn waso di, ɛfiri aduane no nti, ɛhɛn, wosɔ akora a na waso di, sɛdeɛ mango no yɛ ketekete a ɛso yɛ no a, wogyina hɔ koraa na wate bi no, wowɔ asen no no, na wotete, wotetetete no, na w'ani agye, na ɛyɛ wo dɛ, oh wei deɛ mango yi deɛ, Wei deɛ ɛyɛ kama mu ɛsua ɛɛdɛ paa o saa nso na nkwadaa no so ayɛ wɔn mu sua so na wɔn ayɛ dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ sɛ wodi saa mango yi a anaasɛ ntoosi yi agric ntoosi yi kwansusa yi ankaa yi kube yi ɛne aduane biara a ɛka ho nyinara no deɛ ɛba bɛyɛ ɔwedeɛ mu ebi ne yɛtie Aduro biara yɛ nhyɛ anaasɛ tumi anaasɛ force. Enti saa nhyɛ no a ɛhyɛ aduaba no, ɛgu so wɔ aduaba no mu. Enti sɛ wo so wodi ba a wodie mu a, ɛba bɛhyɛ wo ayɛ biribi a wonnuu sɛ ɛsɛ sɛ nka woyɛ. Ɛno bi ne sɛn? Sɛ woso asoso na woaso edie, ahyɛ wo mu sɛ woaso edie. Aduro no a ɛyɛ tumi no anaasɛ force no ahyɛ wo mu Ama w'adwene mu ne wo mu no wɔ honam no mu ayɛ krado sɛ wo so wunya kɔte a wubedi, wunya twa a wubedi. Sɛnea yɛyɛ ketekete a ɛso yɛ no, yɛbɔ no bere a ɛsɛ, enti saa ara nso na asoɔe de no aba abɛyɛ. Enti wo so akora a na akono no abɛhyɛ wo mu tam. Woyɛ ɔbaa oo, woyɛ ɔbarima oo, ɛmma no koraa deɛ, nine years na w'aso die, ne honam no kekakeka no, wo ne ho mfa no pɛ na wabɔ dɛ, na ɔyɛ sei. Mmarima no nso saa ara, eleven years na w'aso die, onya bi a obedie, na sɔresɔre, ɛyɛ saa na ɛteɛ. Enti ɛyɛ aduane no na ɛyɛ yɛn saa. Enti biribiara so ate. Da biara metaa de kookoo yɛ mfatoho. Sɛnea nkookoo first wodua a ɛkyɛ no ansa na aba no, seesei wodua a two and half years rekɔ no na ayɛ dɛn? Na ɛreso, na w'ani agye. Enti ɛyɛ saa. First wofiri Akra kɔ Kumasi a, wobɛkyɛ, seesei ɛso ate, wofa Apira Asia na wadu, wofa Akra Asia na wadu, wofa Tren Asia na wadu. Ɛhɛɛ, wokɔsua driving, kaa, etwi.

Dua so ate mm-hmm ɛno deɛ ɛyɛ nimdeɛ ɛwɔ hɔ but aduan no deɛ no deɛ deɛ ɛba bɛyɛ wɔ wedeɛ no mu no wosa kora a aduaba no a ɛyɛ tumi no sɛ wodi ba ɛbɛhyɛ wɔ wedeɛ no mu Etu sa koraa a, na woasɔ die. Wo honam no ayɛ wo sɛ woasɔ die. Sɛdeɛ anka anyɛ ketekete a, na woabere no. Saa ara nso na wode ba ayedeɛ mu a, baabi a etu sa koraa a, woabere, woasɔ die, woɔdɛ. Enti saa na ɛteɛ. Ɛhɛɛ, enti saa na ɛteɛ. Enti ɛyɛ aduane no na ɛyɛ nsa, aduane no a ama obiara ho yɛ no dɛ no. Aduane no nti wosa koraa a, wo ho yɛ wo dɛ. Me nso me ho yɛ me dɛ. Yɛn nyinaa yɛn ho yɛ yɛn dɛ. Enti Ghanafoɔ akuafoɔ, monni ateetee no san kɔ fa yɛn nkyi.

Sɛdeɛ first me gya kuku ɛkyɛ na ɛba no nti sei so ɛso ate nti me ba no wakɔ nnwom ayɛ saa na ɛteɛ ɛhɛn ɛyɛ sɛ wo nso so pene so saa mɛnkɔkye me mma no ntum ɛna ɛyɛ nti wobɔ baa no tum mɛnkɔkye me mma no ntum nti saa na ɛteɛ mm na mo nya sɛ biribiara koraa na mo ha mɛma no mm nti aduane no aduane no nti woyɛ okuani na wo ba ba akɔ nnwom a wadi 11 years 9 years Thirteen years, fourteen years, kɔnyem a, yɛkɔm, yɛkɔm, menkɔyɛ bɛrima no hwee, sɛn sɛ wɔn nyina na wɔn akɔkɔdi wɔn ho, ɛhɛn, wɔn nyina na wɔn akɔdi wɔn ho, nti yɛkɔm, ɛfiri wo akuani no ana wɔma saa nneɛma wei nyina ayɛ dɛn, aba, ɛsiane sɛ nnua no a wɔkɔduaeɛ no, Aboa no kora mpo yɛ dɛn? Wɔde chemicals afra na asan abɔ no spray, spray no nso san yɛ tumi, nti tumi plus tumi is equal to tumi, tumi tumi tumi is tumi ɛhɛn. Nti sɛ aduaba no so na sɛ wodi bɔ a wodie no mu a, wosua koraa na woaso adie sɛnea anka no sua no a ɛsoeɛ no ɛhɛn. Sɛnea bankye no ɛbɔɔ ntɛm no, saa nso na ɛteɛ, sɛnea kube no, ɛsua koraa na ayɛ dɛn? aso na na wo tete di na ɛyɛ wo dɛ wo bɔ nom wo nom nsuo mm nsuo yɛ dɛ onti saa na ɛteɛ nti na ama nkwadaa no nyinaa obi ayɛ dɛdɛɛdɛ nkwadaa no ayɛ dɛdɛɛdɛ ɛɛ saa na ɛteɛ wo hu no a bɛm wo wo wo wo yi w'ani koraa nyi nti wɔn deɛ aduane no akɔfa ba nti akuafoɔ san kɔfa yɛn kyi nti mo nkɔfa tete aduane no na mo ndua na ɛno na ɛbɛboa yɛn ɛno na ɛyɛ yɛn dea ɛhɛn nti mo asɛ adwuma deɛ yɛ akuafoɔ nko adea nti wonya bi abɔ mmɔden wɔsoma okuani bi a onim no Ɛhɛɛ, enti ɛyɛ saa ɛyɛ dɛn ɛna ɛteɛ? Ɛyɛ saa ɛna ɛteɛ. Sɛ mo san kɔfa na sɛ mo bɛ dua tete bayerɛ, tete bɔɔfrɛ, tete bankye, tete kookoo, tete ntorowa no, gyeene, ɛne deɛ aka nyinaa, ne nnuane a aka nyinaa no, Sɛ mokɔfa no asa mubedua no saa a, sɛ mudua a, ɛbɛdɛ, ɛbɛkyɛ kakra, ɛbɛkyɛ ansa na afifi, ansa na ayɛ aba, na ɛno ankasa aso wɔ ne berɛ mu, na ɛno ankasa dɛ abere wɔ ne berɛ mu, ɛnyɛ ɛnhyɛ, wobɔ no spray, wohyɛ no force sɛ kɔ, kɔ na kɔyɛ, mmerekɔ a wɔnsoeɛ, wohyɛ no,

Sɛ yɛpɛ sɛ saa nneɛma wei nyinaa twa a, ne root ne sɛ yɛnsesa yɛn aduane no. Akuafoɔ nkɔfa akyekyeduane na wɔn nnua, mm-hmm, na wɔn ɛyɛ dɛ, nnua, ɛyɛ saa na ɛteɛ, mm-hmm. Enti massage wei yɛ akuafoɔ dea, ɛhɛɛ, massage wei yɛ akuafoɔ dea, mede bɛsia, Nyankopɔn nte n'anim nkyerɛ obi biara. Ciao.